Тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйата диэн бары бэйэбит билэбит онтон саамай саамай сүрүнэ саамай суолталааҕа диэн табаарынай бородууксуйаны оҥорон таһаарыы ол аата ырыынакка таһааран атыылаан үп-харчы киллэринэр хайысха дьэ ол табаарынай бородууксуйаны оҥорон таһаарыыга Республикаҕа сүрүн болҕомтотун уурар, кэлиҥҥи миэрэлэр эмиэ онно аналлаахтар. Дьэ ол турукпа хайдаҕый диэн диир буоллахха Эбиэскэй былаас эстиитин эстэригэр биһи түөрт сүүс тыһыынчаттан тахха сүөһүлээтибит. Билигин онтон ол үс төгүл оччоото

Тирээннэр хаһаайыстыбаларга болҕомто уураннар, кэтэх хаһаайыстыбалар үүтү туттарбат буоллар. Ол эбэтэр билигин табаарынай табаарынай бородууксуйаны оҥоруу таһыма билигин көнөтүнэн эттэххэ он тохсус үйэ таһымынан баар биһиэхэ Саха РР Ол аата этэргэ дылы булбуппут муннубут анныгар диэбит курдук омойор айахпытын эрэ хааччыйар курдук натуральнай хаайсанан олорбут. Сүөһүбүт отута эрэ бырыһыана табааннай бородууксуйаны биэрэр буоллаҕына. Ол эбэтэр табаары оҥорбот салаа экономика салаата буолбатах Онон буоллаҕына биһи тыва хаайсата билигин социальнай раболталаах курдук дьэ олох эн диэри диэн манаа аттыллар история эргийэн кэлэ-кэлэ күлэ-күлэ эргийэн ааһар диэн буолар ол курдук тобуон сылларга Тэрээһиннээх хаһаайыстыбалары, ол аата оһопкостары ыһан бараммыт, баайын-дуолун, сүөһүтүн аһын барытын кэтэх дьоҥҥо билэрбиппит. Биирдиилээн дьон байыахтаахтар, саха дьоно бары баай буолуохтаахтар диэн арҕааҥҥы хайдылаах дойдулар маннык дьаһанан олороллор диэн Онтон билигин эргийэн кэлэн бу отут сыл ааспытын кэнниттэн эмиэ тэрээһиннээх хаһаайыстыбалары хаҥаттан сөргүтэн манна товарнай продукцияны оҥорорго соруннубут. Ону биһиги бары ытыктыыр киһибит. Саха Сирин аҕа баһылыга сенатор Егор Афанасьевич Борисов тоҕолон милиитэтэ кини этэринэн даҕаны уна барды көрө сылдьыбыт бу бытакка хаайсалар кэтэ хаайсалар табаарынай бородууксуйаны оҥорбот оҥоро кыахтара уһах Оннук кыахтара буоҕа арылынна. Ону көрөн тураммыт биһиги алгыы өчө-өчө онно бара турабыллахпына биһиги киммитий диэн боппуруоһа турарда. Ити сиэспининаарда мунньаан туһунан видеоҕа устубуттара социальнай ситимнэринэн киэҥник тарҕаммыта. Онон үгүс киһи ону көрбүт буолуохтааххыт. Ону таһынан кини дьэ туох диэтэ? Кини эппитинэн Бу тыа хаһаайыстыбатын сүрүннээһини, ол иһигэр мин ээ мин өйдөөбөппүнэн кооперативтары тэрийиигэ аа нэһилиэктэр уонна улуустар баһылыктара үлэлиэхтээхтэр диэтэ Ол баары кинилэр ИС-ка уһуохтар диэтэ, биир да баһылык нэһилиэк да баһылыга, улуус да баһылыга ИС-ка сдьыбыта диэн хом санаатын биллэрдэ. Э, Чэ, бастатан туран, кооперация диэн тугуй? Онно төрдүн көрүөххэ тоҕо тэриллбиттэр? Бу кооперативнай хамсааһыннар э, тоҕо тэриллбиттэрэй? Билигин тоҕо биһиэхэ тэрийэхтибит Тоҕо диэтэххэ бу уон тохсус үйэ үйэҕэ тэриллибит хамсааһын Великобританияҕа булар, Европа дойдуларыгар барыларыгар кэриэтэ биир кэмҥэ тэриллибиттэрэ. Тоҕо диэтэххэ ол кэмҥэ Капитализм сайдан, хапытаал улахан баай дьоннор үөскээннэр кинилэр ордук хос хаччыларын ас ырыынагын мүччү тутуохтара да онно киирэннэр улахан сүүнэ агрохолдиннар корпорациялар ас-үөл ырыынагын ылан киирэн барбыттара онно бытархай хаһаайыстыбалар биирдиилээн пиэрмэрдэр да буоллун Бытархай кэтэх хаһаайыстыбалар олору кытта күрэстэһэр куонкуренциялаһар туһуттан баардарын кыттан бу кооперативтары тэрийбиттэрэ. Ол иһин биир билиҥҥи курдук өйдөбүл. Ол куонкуренциялаһар сыалтан. Хантан куонкуренциялаһаллар дии буоллахха да кыһаарыллар дии буоллахха туох ханныгынна себестоимоһы табаардарын бэйэҕэ турар сыанатын кыччатарга дьулуһаллар этэ билигин бээпилэбит холобура нэһилиэккэ билигин сүүс хаһаайыстыба баар буоллаҕына ол хаһаайыстыба барыта тус туһунан бары тыраахтырдана сатыыр ол тыраахтыры весной оборудование ылынар Уустаран булуон наада, харбатар ылыан наада, пресс-подборщиктаах буолуон наада. Аны туран бу тыраахтардарыҥ бары уҥатыкка наадыйаллар, хапчааска наадыйаллар. Нэһилиэктэр урут правительство очередьлар тахтанан мэлдьи заправка, уматык боппуруоһу талбылааччылар Ол барыта биирдии хаһаайыстыбаннан бэйэлэрэ ууйналлар буоллаҕа. Кинилэргэ ол улахан ороскуот. Тыраахтары тутуу, тыраахтары ол хапчааҕын булуу, уматыгын булуу. Онон кинилэр табаардара себестоимоһа бэйэҕэ турар сыаната үрдэ ыарахан буолан тахсар. Бу билигин бэйэҕэ билэргит да буоллар дьоннор мэлдьи республика хаалтата Биһиги табаарбыт биһиги үүппүт бэйэҕэ турар ырыатын тоҕо аахпаттарый диэн боппуруоһу көтөҕөллөрүн билэр буолуохтааххыт. Биһиэнэ оннук үрдүк маннык үрдүк онон биһиэхэ көмөлтө оччо үрдүк буолуохтаахтыт. Онон биһиэхэ хайдах эрэ бу капитализмҥа сөп түбэспэт өйдөбүл үөскээтэ биһиги себестоимостпытын төһөннөн үрдүтэбит даҕаны оччонон биһиэхэ судаарыстыба көмөтө Үттүөхтээх тенгуту өйдөбөлбөт экономика ырыынак экономикатын хокуоннара хайдах даҕаны өптүөспэт туох хайысха ол иһин дьэ бу ити кооперативтар үрүн оруктар онно сатар табаары бэйэ турар сыанатын кыччатыынан Баайа кыттыа, кэтэх баай, бу холкуостааһын буолбатах, ону өйдүөххэ наада. Холкуостааһын диэн аа, уопсай бас билиэ, коллективное хозяйство. Уопсай бас билиэ. Ол саҕана холкуостааһын тэрийэһэҕин бу мин урбанизация туһунан кэпсиибэр ахтан аһарбытым. Холкуостааһыны хайда тэрийбиттэрэ. Ээ онно били сүрүн баай ол ааннааны билиин аанын сир буоллаҕына. Сир бааһына сирэ. Ону бааһынайдарга биэрбэтэхтэрэ. Тоҕо диэтэххэ бааһынайга сир биэрдэххэ кини куоракка киирбэт, оттон кини куоракка киллэр аһатылларыта. Тоҕо диэтэххэ индустриализацияны оҥоруохха наада да, промышленнай сайыннарыахха наада. Сэрии бу буолаары тура биллэр. Ол иһин буоллаҕына олоҕун сэрии война мотуора буолуохтааҕа эмиэ биллэр. Ол иһин промышленнай сайыннаран түргэнник индустриализацияны ыытар туһуттан үлэһит илии үлэһит илиэ наадыйаннар дэриэбинэттэн нуучча бааһынайдарын куоракка оннук ыган киллэрбиттэрэ урбанизация бардаатын. Ол Кирово хаалбыт бааһынайдар уонна ол тракторизация буолан үлэһит илии босхолунан илиилэрин сухаттан араарыннар ол индустриализацияҕа куоракка киирбиттэрэ һовуттарга фабрикаларга тутууларга сүҥкэн улахан бизин совестааҕа тутууларга үлэлии киирбиттэрэ Онон ол холкуостааһын диэн букатын атын уопсай бас билии, онтон кооператив диэн кэтэх баайда дьоннор бэйэлэрэ баҕа өттүнэн кыттыһыылара, холбоһуктара диэн ааттаабыт кооператив. Ону букуйар хатыммат, дьонно билиин мин Билэр дьоммуттан иһин дьону кытта кэпсэтэн биллэхпинэ эмиэ колхозтааны ыытаары гыналлар. Уопсай диэн ол туох аата уопсай буолаана кимиэнэ да буолбатах буоллаҕа ол аата иһин диэн дииллэр. Ол гынан оннук буолбатах. Бу кооператив диэн букатынатын уонна дьиҥинэн хаамай кылаабынайа диэн бу былыргыттан биллэр, уон тохсус үйэттэн биллэр туох-туох баар механизмнара барыта кооперация көрүҥнэрэ туох баар механизмнара барыта оҥоһуллан биллэр аан дойду уопута баар даҕатан эттэххэ аан дойду уопута дии буоллаха бу саха учуонайдара холобур Иван Данилович Егоров үйэтин тухары саха государственнай университета үлэлээбит география наукатын да кандидата, улахан учуонай Валерий Пуляркинын улахан учуонайы кытта бу монография ориентураллар икки туоннах бу саҥа сайдар дойдулар дойдуларга хаһаайыстыбаларын үүнүүтэ уонна айылҕаны туһаныыта, природопользование, хозяйственный рост Бу хаһаайыстыбаны ылбаккын, хаһаайыстыбалара хайдах өйдүүрүөбүтэй? Бу хаҥаһайдар дойдулар эмиэ син биир биирдиилэн кэтэх хаһаайыстыбанан хайдаатыллар. Бастаан ылылларыгар ханнык да дойду буолан, Африка буолан, Азия буолан, бары биирдиилээн хаһаайыстыбанан хайдаатыллар эбит. Ол гынан баран ол кыаллыбат эбит хаһан даҕаны. Дьэ, кыттыһыы уордаҕына бөдөҥ хаһаайыстыбалары тэрийдэхтэринэ биирдэ хайдыы барар диэн. Дьэ, бу себестоимость суунан кэпсээтэххэ итинник. Оттон биллэн турар төһөннөн себестоимоһыҥ табаарыҥ бэйэҕэ тураһыыната кыра даҕаны оччонон дохуотуҥ үрдүүр. Оччонон эн ырыынакка конкуренциялаһар кыаҕыҥ эмиэ үрдүүр кыаҕыраан Биллэн турар, биһиэхэ баарбыт ол эпистониеводтар үрдүк буолан, эппит наһаа ыарахан, ылгыбыт этэ, букатын да кыыл барда ыаната, үүппүт да ыаната, үүт аһылык ыаната, чэпчэкитэ оһох. Онтон балана амуур үүтүн, үүт бородууксуйата манна амууртан Благовещенскайтан кэлэр, үүт бородууксуйа ыһыната чэпчэки, бүрээтийэ этэ чэпчэки. Алтаай этэ чэпчэки, онон бу бу куоракка мин билэрбинэн дьон үксэ дьон үксэ ол бүрээт Алтаай этин атыылаһан сиэн олорор Конгуренция диэн дьэ ону ону ирдиир табаар бэйэҕэ тураһыны да кыччыыр ол иһин кооперативтары тэрийэ атыыллар ити мээнэ туох буолбатах ким эрэ албаҕата буолбатах кыһалҕа кыһалҕа үөскэппит хамсаһан ити конкуренция аан дойду билигин капитал үйэтигэр барыта ол күрэстэһии биһиги эмиэ барыта ол кэлии табаар ааҥнаан кэлэн барта ырыынакпытын бартын ылла онтон биһиги табаар оҥорооччуларбыт көрөн олороллоро тиийдилэр былыргы ыраахтан ааһаҕынааҕы курдук натуральнай хаһаайыстыба көспүт ол эппитин

Ол гынан баран дьэ онно ол тэрээһин хайдах барыа туһа туспа. Ил Түмэн депутата Владимир Подскочины парадигмата диэн баар. Ака хайдыытын туһунан көрүүлэрэ, тосхоллоро, онно бастакы хайысханан бу тыа иһирэ материальнай үп харчытынан тирэхтээх буолуохтаахтын оччоҕуна эрэ духуобунаска охтуо оччоҕуна эрэ киһи өй-санаата өйүн-санаатын онно-манна оҕустара үрдүк аталаһар буоллаҕына ол иһин буоллаҕына кини этэрэ диэн эһи бары билэр буолуохтааххыт кини этэрэ диэн бу тыа хаһаайыстыбатын Сүрүннүүр боломуочуйалары олохтоох халыйыныга биэриэххэ сөп. Нэһилиэктэр таһымнарынан. Билигин буоллаҕына, бэл улуус таһымыгар ити боломуочуйалар суохтар. Ити Дьөгүөр Афанасьевич эппитин баарын хатылаабытым. Бу ол тэрээһининэн баһылыктар дьарыктанатахтар даҕаны кинилэр сийиэскэ угахтар диэн эппитэ. Ол гынан бу дьоннорун тоовуохтары сийиэскэ тоҕо диэтэххэ бу тыа хаһаайыстыбатын дьаһайыы сүрүннээһин кинилэр үлэлэрэ буолбатах боломуочаларыгар туох гынарга туох диэххэбий сүүс отут биир нүөмэрдээх федеральнай сокуон баар онно олохтоох халайыныы Халыыныы органынан тэрии сүрүн бириинсиптэрэ диэн бу сүрүн сокуон. Федеральнай сокуон сүүс тоҕус биинньэмэйдээх онно барыта уруллааччар. Ол быһыытынан олохтоох халыыныыга тыа хаһаайыстыбатын эбэтэр атыннык эттэххэ оҥорон таһаарынан дьарыктанар боломуочалар кинилэргэ уһуох, алгынамалаах ол сокуоҥҥа Эмиэ урулла илдьэр. Ударство сорох боломуочуйаларын бу олохтоох аһылыһыныыга биирин сөп диэн. Ол окуон иһинэн, окуон ирдэбиллэринэн сорох боломуочуйаларын биэриэн сөп диэн. Ол курдук, хаһан эрэ улуустар таһымнарынан тыа хаһаайыстыбатын боломуочуйаларын биэрдилэр диэн буолбута. Дьэ, ону сэргээбиккэ элбэх буолуохтаах этэ. Ол да буоллар аны кэлиниттэн көрдөххө ол боломуочуйабытын дуона оһох боломуочуйабыт боломуочуйа да диэхтэн кинилэр боломуочуйалара кэнниттэн эттэххэ куонкурустары ыытар боломуочуйа буолан таҕыста тыа хаһаайыстыбата куонкурус биллэрэр Бу куонкурса улуус дьаһалталара ыыталлар, ол куонкурус түмүгүнэн кыайылаах хаһаайыстыбалар биллэллэр, онтон дьоол кыайылаах хаһаайыстыбаларга эмиэ тыа хаһаайыстыбатын министерствота быһаччы үлэлиир. Хаччыырыта эмиэ ол хаһаайыстыбалар уонна тыа хаһаайыс- тыа хаһаайыстыбатын министерс- министерствотын икки ардыларынан буолар. Онон бу улахан киһи сэргиир, киэһэктии боломуочуйата буолбатах, куонкуруссары ыытыы ол боломуочуйа. Онтон дьэ нэһилиэктэр таһымнарынан боломуочуйалары тыа хаһаайыстыбатын сүрүннүүр боломуочуйалары биэрэр буоллар, бу кооперативтар былыр үйэ тэриллибит буолла этилэр. Кооперативтары тэрийээһиҥҥэ кооперацияны тэрийиигэ идэ иһин баран сүбэһэйдээн Егор Афанасьевич бэйэтинэн бэлэмнээн биэһин биэһин менеджеры тыа хаһаайыстыбатын менеджердэрин салайааччыларын хамнастаан тыаларга ыыталаабыта Бу эмиэ умна умнуллубут уопут буолар. Ол курдук холкуостааһын саҕана сүүрбэ биэс тыһыынчалаахтар хамсааһыннара диэн баар этэ Советскай үрдүнэн. Онно ити Михаил Шолохов Тиэриллибит кырыс поднятая селена диэн киниэтигэр Давыдов Ол сүүрбэ биэс тыһыынчалаахтар хамсааһыннарынан кэлбит холкуос бэрэссэдээтэлэ буоларын ол кинигэ аахпыччыннар үһү өйдүүр буолуохтааххыт. Ол курдук дьэ ол Егор Афанасьевич диэн менеджердэрин менеджери ыыппыт дьонуттан биирдэстэрэ Герман Егорович Котов бу тыа хаһаайыстыбатын Сайыннарыы хайысхаларын туһунан туох диирин истиҥ Икки тыһыынча аҕыс сыллаахха корпорация үлэтэ республикаҕа күүскэ турбута. Оннуктан биир уонча киһи буолан бу Сахабыт сирин киин нэлэмисситигэр барыммыт үлэлээбит хамсаабыппыт. Ол эрэн дьэ бу корпорация үлэтэ күн бүгүнүгэр дылы олох кыайан атаҕар турбакка турар. Мин бэйэм үлэм Орун нэһилиэгэр төрөөбүт нэһилиэкпэр дьону-сэргэни мунньан кустук кэпсиир диэн тэрийбитим. Манна бу тыа иһирэ эбэһээт оскуолата агрошкола буоларыгар оччолорго үс сүүс биэс оҕо үөрэнэр этэ. Бу үчүгэй тутуулаах сылгы хаһаайыстыбатыгар баазатыгар тутулуохтаах эбит диэн. Бразилар диэһэргэ үрдэ үчүгэй сылгы баазатын туппуппут. Оннуттан Ынах сүөһү төһө даҕаны эргэ зданиены ылламмыт хотон тутан сүүрбэ ынаҕы ньурбатынан атыылаһан аҕалан туппуппут уонна дьэ үчүгэй күрүөлээх хаһаалаах, үчүгэй сайылыгы балаҕаннаах, ынах ыыр уонна ньирэй тутар китииктэрдээх, ким барыбын анаабытын үрдэ үчүгэй база туппуппут. Ол эрэн бу атаҕар кыйан турбатаҕа. Кэлин агрошкола буолбута. Бу хаһаайыстыба барыта агрошколаҕа бэриллибитэ. Онтон онхойго балыктыы дьаммын бу барылык Ол мучита хайдаҕын, тыаһэригэр итаҕыстаах-быһаҕастаах диэн этиэхпин баҕарабын. Бу сүүс отут биир окуоҥҥа олоҕуран биһиги полномочиебытыттан тыа хаһаайыстыбатыгар диэн күн бүгүн отдельный саркофог, онон бу тыа хаһаайыстыбатыгар эбэһээт, нэһилиэк дьаһалтатыгар полномочие баар буолуохтаах. Биһиги онно үлүү олороммут бу депутаттарбын кытары кыра да буоллар хаччыны выкарыктыгынан үлэбит. Элбэх үлэҕэ үлэлээбиппит, проектарга киирсибиппит, онтон выкарыгынан хотон туппуппут саханахтарын саха киһитэ саханахтаах буолуохтаах диэн уонна көрүөх-таһаа тутан үлэбитин ыыппыппыт. Ол эрэн бу хотоммут күн бүгүн үрдэ үчүгэй хотон үлии-хамсыы турар, киһи билигин көрдөҕүнэ үөрэр. Ол эрэн Бу окуоҥҥа көҥүллэммэт. Бу маны олохтоох-дьаһалта бэриллэрэ буолла манна полномочия. Отдельнай стаканынан киирэн хас биитин нэһилиэккэ тыа хаһаайыстыбатын сайдыытыгар отдельнай маннык стака баар буолла. Дьэ, нэһилиэктэр баһылыктара онно үлэлиэхтэр, хамсыахтар этэ. Кэнники кэмнэргэ бу ылан көрдөхпүтүнэ урут Кэбиэскэ былассаҕана бу соппустар хамай үгэннэн тура кэмнэрилэр. түс сүүс отут аҕыс тыһыынча ынах сүөһүлээх эппит. Билигин ынах сүөһүбүт сүүс биир уон үс тыһыынча хаалла. Бу Кэбиэски былаастан ыһыллыы кэмигэр чааһынай дьоннор үллээтиннэр, хамсаатыннар, байдыннар, тайдыннар диэн бэйэбит үлэстибиппит. Ынаҕынан үчүгэй гуrzласы үербит техникаларын иин ылан дьэ үйэбит хамнаспыт саҕаламмыта. Одан ити кыаллабата. Кыаллыбатах охчо буолла. Бу чаанай киһи нэһилиэги хайдах да кыайан аахпат. Улууһун аахпат, республиканы аахпат. Ол иһин тэрээһиннэр хаачыстыба эбэһэр баар буолуохтаах. Чаанайдар ынах сүөһүтэ бөтөөр хачылаллара социальнай көмө курдук ити наһаа үчүгэй. Ол эрэн эбэһэр хайдах эрэ механизмы оҥорон бу дьон үүттэрин туттарыахтаахтар. Бу һэт тур бырыһан чаан эйгэ сылдьар. Отут эрэ бырыһыан сүөһүлээх бу тэрээһинэ хааччыллар бу үүттэринэн биһиги күн бүгүн үлии хапсыы буолбут. Суруйа суох, производство суоҕа бары билэн барбыт. Онон бу уопуттаах ити улахан хаачыстыбалар кытары өссө төгүл бу кооперация үлэтэ күүскэ баран Бу биһиги тыабыт дьон эһэргэтэ. Менталитеттары уларыйыахтаах, өйдөһөн, сүбэлэһэн, сомоҕолооһон биир киһи курдук хаһаайыстыбаны тэриниэхтээхпит. Уонна то билиҥҥи дьоннор сүрдээхтик ааҕаллар-суоттууллар хаччыны. Манан хамнас тахсыахтаах. Биир киһи биэрэр үчүгэй, уон киһи биэрдэҕинэ уон төгүл үчүгэй буолар. Онон бу үлэһит хамнаһа мантан үчүгэй тахсыан сөп диэн. Мин бэйэм итини Эрэйэбит. Ол бу маны тэрийэргэ сомоҕолоһорго хүндэ ылыахпыт күндүбүт. Уот ыал чааники олорор бары уон трактор ылыктын баар. Нелекке. Ол кылыба. Ол хайдыба. Онон ол уон киһи кыттыган биир трактор ылан баран көптөөх аҕыс миллионнаах хотон тутуллан кырдьан сүөһүтүн көрбөт кыыммат булбут дьоннор сүөһүлэрин тутан хаалаллар төһөлөөх үчүгэй буолуой бу кырдьаҕас дьон ынахтарын тута сатаан ытыы-ытыы күһүн аайы күүскэ бэриллэн биһи билэбит төһөлөөх киндэ хаалларын хаалларыныахтан баҕараллара буолуой уонна үүттэрин продукциятын эттэрин сиэхтэрин баҕараллара буолуой Онон бу корпорация күүскэ хайдыахтаах уонна хас нэһилиэк аайы кылгы хаһаайыстыбата эмиэ тэриллиэхтээх. Кылгыбыт хаһаайыстыбата билигин биһиги ынахпытын кылгы курдук иитэбит. Төрөөтүн кытары хайын, ньирэйин кытары мэччитэ ыытаа эбит. Күһүн халлаан тымныйдаҕына тоһоннор хотуҥҥа киирэр кэмнэрэ биирдэ кэлбиттэр. Кисэ буолбатах. Онтон сылгыбытын наоборот. Бу хайыны буһаттуубут ынахпыт мэчийэр, ордугун сылгыбыт буорула кирэр, дьол гынтан сир тоҥор хаар түһэр, сылгыбытын хайахпытый үрэ киллэрэн хотурбут аттыгар баар далга сылгыбытын аһатан киирэн барабыт. Итинник булуохтаах. Кылгы хаастыта бэһэ, ыраах бырҕаллах этэ иһирдэргэ, онно нэһилиэк аайыта иһирдэр бааллар, онно баар буолуохтаах. Манныкка государство күүрдээх-элбэх хаччыны дьиҥин көрөр. Ону бу биһиги каадырдарбыт сөптөөхтүк тыа хаастарын исписэлиистэрэ э, уонна атын э, тыа хаастарын э, ити дьон-сэргэ итини сөптөөхтүк туруорсан ылыахтаахтар. Хотон тутуутугар баар, ынах сүөһү атыылаһыытыгар баар, кылгыы итиитигэр баар, техникаларга бартыгар баар. Ону сөптөөхтүк бу хайдах ылыллыҥ? Бу хайдах маны туруорсан ыллыҥ диэн ити боппуруос эбээн баар буолуохтаах. Ити рекламата суох. Ылбыт тэрийбит киһи бу холура буруйдаах курдук буолан хаалар. Бүтэһигэр. Ол аран дьонтон Бу ыйылаах баайдаах-дуоллаах Сахабыт сирэ киэҥ нэлэмэ сирдээх дойду тыа иһирэ дьон-сэргэ үрдээҕин баҕаран, билигин бу суол-иис онкуйдааҕын оҥоһулла турар, хайдыы күүскэ бара турар, ону уот баар, суол баар, бу ыччаттарбыт билигин кэлэллэригэр үрдүк үрэх арааһынай үөрэхтэн бүтэрэн ити кэлэллэригэр усулуобуйа бартымаан буолуо эрэр. Үрдэ үчүгэй куорат куораттык кочежтары хайдах баара хайа баарын нэһилиэккэ киһи билии тутар. Холобур, биһиги улууспутугар ханна баара итинник тутуохха сөп. Благосовестовны кинилэр. Итинник үлэни ыыттахха ыччаттар дьэ төрөбүт алаастарыгар дойдуларыгар кэлиэхтэр этэ. Оннуттан үлэ-хамнас күстүү оргуйуо этэ. Уон үс сыл биири этэрим диэн бу ыраах кытарыһыырга, быраҕыллыбыт сирдэргэ эһэ бөрүө кэлиҥҥи сылларга бу баһаарынан да буолбут сүрдээҕин элбээтэ. Дьэ бу манна сөптөөх үлэ барыа сатаах, бу бөрүнү даҕаны бултуур, эһэни да бултуур, олору бу хас биирдии киһи бөрүөһүн булбатах, хаһаайыстыбалаах киһи. Аны туран бу киһи нарызнай хаалаах буоллаҕына манна эбэһэ көҥүл

Билигин да сылгыбыт сылгыбытын ынах сүөһүгү иитэр буоллубут дьиэ таһыгар диэтэ ынахпытын төптөрү кыыл ыыттыбыт диэтэ бу сылгы дьиэҕэ дьиэ таһыгар кэлэрэ биллэн турар эмиэ бу сири оҥоһуллубатыттан буолар ыраах ыраах сир учаастактара хааллылар ол ханна хаамыы сүрүн биричиинэнэн Кини ити Герман Егорович да этэринэн сири оҥоруубала, өттөөһүнэ хайанныытахана. Өттөммөт буоллаҕына, биллэн турар, ол ханна да бараа уох, хаһыыта уох кылгыра ол лаҥханы кирэр. Уонна ол лаҥханы кирэн ол кутуйах сааһын кытта иһэн ыарыыга ылларан иһин бар киһи барда билэр. Ол аата бу өттөөһүнү ыыппат буолуу, ону бобуу

Нэһилиэк баһылыгын үлэлии олорон ол аатын бырайыактарга кэлэр харчыттан ырыбыллаан ону депутаттарын кытта нэһилиэк депутаттарын кытта сүбэлэһэн дьүүллэһэн тыыран хотон туттарбыт саха сүөһүтүгэр анан ол хотон күн бүгүнүгэр дылы үлэһии турар онно саха сүөһүтүн иитэллэр дьоһуннаахтык үлэлии турар хотон Дьэ итинник кини ол ол атын бырайыактарга түһэр харчылары маннык туохтаан онтунан хайаан үлээбитэ ол сокуону кэһии буолар. Оннук боломуочуйата суох ол атын несилевое использование диэн аатыран ол саҕана хаспыттара буолла кини улахан эпиэкэ тардыахтарын эбэтэр Онтон дьэ киниэхэ боломуочалааһа буоллар да тыа хаһаайыстыбатын сүрүннүүр боломуочуйа баара буоллар киниэхэ уонна ол боломуочуйалар үүнэн хаччыннан хааччыллаллара буоллар кини элбэҕи мурата буоллаҕына. Онтон ол сокуону кэһэн кыралаан ону-маны оҥорбутуҥ ол ону киһи барыта оннукка санаммат даҕаны онно уопсайынан сокуона кэһии буолар. Онон дьахайан даҕаны мин санаабар мин санаабар булумучулар ол нэһилиэктэр таһымнарынан олохтоох халлааныгар бэриллиэхтаахтар. Дьэ бородуксуйаны оҥорууга тэрээһиннээх хаһаайыстыба этэриигэ билиҥҥи республика аһалтата хайдах үлэлиир диэтэххэ маннык мин санаабар билигин бу шоковай терапия бара турар сүөһү иитиитигэр оннук дьаһаллар ылылыннылар кэтэх хаһаайыстыбалартан үүтү туппат буолбуттарын кэнниттэн Ол аата дьону күһэйэн күһэйэн ол мүччү туппакка ээ тэрээһиннээх хаһаайыстыбаларга күһэйэн киирии бара турар. Ол түмүгэр ити этиллибитин курдук Герман Егорович эппитин курдук ээ сүөһүбүтүн ама төрөөбүт сүөһүбүтүн ньирэйин кытта ыытаҥа биһэр буоллубут, кыыллыытабыт. Дьэ бу

Син биир үүтүн оҕо үүтэ эмиийигэр оддор, аҥатыран бу сүөһү оннук үөлэ тухары, үөлэ тухары оннукка үөрэнээдэ. Э синньин массажтааһыҥҥа, сууйарга, оһоторго э ол иһин кини ыалдьар. Туох массыыт буолар эмиэ массыыр Ол аата кини итирги ылы туһатыттан таххарбыт үһү. Ол наһаа уһуннук эмтэнэр, киһи барыта билэр, массыытаабыт сүөһү эмиийин иннинэ эмтээһин диэн кыра дьыала буолбатах. Ол эмтэммитин кэннэ аны туран үүтэ туһата оҕуопкалар, антибиотик буолар барыта, ону көҥүллэммэт. Онон дьэ бу улахан туох диэн улахан кыһалҕа үөскээтэ диэххэ наада. Дьэ билбэтим хаһан эрэ Егоргайдар суговой терапия диэни ыытан бүтүн Россия экономикатын урусхаллы сыһан турар арыычча өрүһүнэн турабыт. Мээхит билээт ону ыарахан күннэр дьыллар этилэр ол аана билин дьобо сүөһү иитиитин өрүһүйэ тубуа дьэ биир эрэ суолбар мин санаабар мин эрэ буолла да ол ил түмэн оҕону туруорса соҕотох депутаппар билиҥҥитэ поскачин владимир семенович уонна мин билэрбинэн көннөрү дьоҥҥо оннугу ирдиир оннугу баҕарар дьоннор элбэхтэр тыа хаһаайыстыбатын сүрүнү боломуочулары нэһилиэк таһымынан нэһилиэктэр дьаһалталарыгар уонна депутаттарыгар биэриэххэ наада дэ ол ону эһиги